Halypam, özüňe ynamyň bolmagy nebsiňi diňledigiň bolýamy? Nebsiňi diňlemek, nebsiň isleg-arzuwlaryna boýun bolmak. Nebs bolsa dünýäniň malyndan we lezzetinden doýýan däldir. Beýle bolsa, Başyňa düşen bir işi başarmak üçin özüne ynamy bolanyň ýagdaýy nähili? Alla adamy ýaradypdyr. Oňa özüne erk etmek güýjüni beripdir. Ähli zady ýaradan Alladyr. Ýöne Alla adama haýyr bilen şeriň arasyny tapawutlandyryp biljek ukyp beripdir. Adam bir tarapy ýykgyn edýär, Alla bolsa o zady ýaradýar. Ol işiň jogapkärem, elbetde, adam bolýar-da, şeýlemi, halypam? Iň möhüm ýerem şu ýerde, Salyh. Adamyň ähli güýç-kuwwady şo başdaky isleglerinde. O güýji herekede getirýänem, saklaýanam adamyň erkini ulanmagy bile bolýar. Örän möhüm mesele. Onda adamyň etmeli işi näme? Adam Allatagalla degişli bolan zatlara eýemsiremeli däl. Meň akylym, meň ylmym, meň güýjüm diýmeli däl. Ýöne şuny hökman etmeli, Alla maňa bu nygmatlary berdi, menem bu nygmatlary hak etjek bolmaly diýen pikir oýmaly. Onda adamyň beý diýmegi, adamyň özüne ynamy bolup işe başlamagy bolýar-da. Hut şeýle.

Adamlaňam aladasy gutarar ýaly däl-ow. Göýä älemi özleri döreden ýaly. Köpüsem geljegň aladalaryndan gorkup titräp ýör. Durmuşa hikmet bilen seredip bilenoklar. Hikmediň göz gamaşdyryjy reňklerini görüp bilenoklar. Göz sereder, ýöne görýän akyldyr. Adam ogly bolýan zatlara akyl bilen aň ýetirer. Onda kör bilen gözlini nädip tapawutlandyrmaly? Ine, saňa ýene bir pursat. Bu möhüm meseläni çözmegiň wagty geldi. Menmi? Men indi kör bolmalymy? Özüň aýdaňokmy näme, görýän göz däl-de, akyl diýip? Eje, meň otagym haýsy bolar? Sen aşakdaky kiçijik otaga ýerleşersiň. Ýöne ol otag gaty kiçä. Onur, kakaň bize onça bergin goýup gitmedik bolsa, öýümizde arkaýyn oturyp bilerdik. Ýöne kakam ýok ahyry, eje. Hawa. Bar wagty bir giden bir gitdi. Oň derdini bolsa indi biz çekip otyrys. Anne, eje, şulary marallaýdabersem bolarmyka? Waý, edil kakaň ýaly-la. Dag gazyp ýörsüňiz. Biziň-ä aladamyz edäýeňzok. Ýöne eje, Marallaýda gaty ýarawsyz-a. Bolýa-da, ber onda. Bulara seretsene. Bir giden şakyr-şukur, bulaň hemmesini zyňjak. Indi bärik nätanyş biri göçüp gelýärmi? Başga çärämiz ýok, oglum. Bu ýerden geljek pul bize gerek bolup dur. Iň bolmanda men iş tapýançam. Belki şonda maňa-da bir tigir alyp berersiň, şeýledämi eje? Men nädip garnymyzy doýurarkak diýip otyrkam, sen tigir diýip dursuň-la. Jaý kireýinden birneme pul düşsün. Ondan soň näme etsek görübereris. Han çaltrak bol, entek aşakda işimiz köp.

Diňe bergiň özün bereniň bilen-ä üzer ýaly däl. Üstüne göterim münüp dur. Şu bergilerden bir dynsek, onsoň kredit kartalaryny ýyrtyp zyňjak. Beýle bolsa özüňe hiç hili eşik alyp bilmersiň-dä. Onur han, seň şu günler diliň gaty uzady, sapaklaň oka. Edil kakaň ýaly-la lagalak edip. Bar gapyny aç. Haýyrly gün diýdiň haýyrly bolsun. Eje, bir adam geldi. Men Salyh, Salyh Demir. Gazetdäki bildiriş sebäpli gelipdim welin. Menem Onur. Eje! Buyurun. Hawa, aýdyberiň. Salam. Onur, sen içerik gir, hany. Men gazetdäki bildiriş bilen gelipdim. Näme? Içerik giriň. Giriberiň. Men size kömek edeýin. Sag boluň, sag boluň. Men özüm girerin. Geçiň. Şu ýere geçäýiň. Şu ýere. Oturyň. Sag boluň. Men ýokarky gatdaky otagyňyzy kireýine alaýjakdym. Ýokarky gatyň siz üçin amatly boljagyny ýa bolmajagyny bilemok. Gaty görmäň welin, neme, neme, gözleriňiz. Hawa, ýakynda gözlemiň görşi birneme peseldi. Ýöne muňa-da şükür. Başymyza gelýän her bir belada-da haýyr işiň bar bolşy ýaly, hetden aşa gynanyp oturmagam gowy däl. Ýeri bolýa, gepi köpeldip oturmaýyn. Men siziň öýüňizi kireýine almaga geldim. Gaty görmäň welin, men siziň jogapkärçiligiňizi öz üstüme alyp biljek gäl. Onur, bar sen şu marallaýzaň çokaýlaryny eltip ber. Bar, oglum. Yaşlı Ogluň garrylara kömek edýärmi? Hawa, ýaman ýukaýürekdir. Diňläň, men gynansam-da öýümizi size kireýine berip biljek gäl. Golaýda ýoldaşym aradan çykdy. Ýagdaýym gaty kyn. Boýnumda gaty kän jogapkärçilik ýatyr. Men düşünýän. Üstesine meňem jogapkärçiligimi alasyňyz gelenok. Men size hiç hili azarym ýetmez. Bildirişde aýdyşyňyz ýaly, nahar wagtyndan başga wagty meni bu öýde görmersiňizem. Ýeri onda bolýa-da. Sag boluň. Salih, bir munt. Bolýa, size ýokaryn bereýin. Şertleri bilýäňiz. Alla ýalkasyn. Sag boluň. Beýle bolsa, men üç aýlyk kireýi öňünden bereýin. Bolýa. Sag boluň. Wah, meň päk ýürekli oglum. Aýagym ýylap gidäýdi. Sag bol, balam. Maral daýza, sen bu öýde gaty üşeýäň ahyry. Nädeýin-dä, oglum, iň bolmanda ýaşar ýaly öýüm bar. Onsoňam sen ýaly halym soraýanam bar. Käşgä bir peç tapyp bolsady. Öňümiz tomus ahyr oglum, gyşda-da Allaň özi kömek eder-dä. Bolýa onda, Maral daýza. Näme boldy, oglum, nirä barýaň? Nirä howlugýaň? Kelläme gowy pikir geldi. Derrew gidip ejeme aýdaýyn. Seresap bol, ýykylaýmagyn. Bular bilen öňümizdäki hikaýa oňarys. Belki dükandaky eşigem almagym mümkin. Wah, onur açaryňam mawy bilen henize meni ýerimden turuzýaňda. Ekrem? Gündiziň haýyrly bolsun. Içerik saljak gämi? Şu wagt işim bar. Näme gerek? Näme gerekdigini bileňokmy näme? Ergiňi haçan berjek? Seň bilen şertnama baglaşypdyga. Men seň äriň bergileriniň agramly bölegini töledim. Sag bol. Alla ýalkasyn. Şertnamadan habarym bar. Iş tapsam hemmesini tölejek. Hökman tölärin. Zehra, men indi seň iş taparyňa garaşyp biljekkä? Näçe aý boldy? Iş tapanyň bilenem ýoldaşyň pahyryňa ýetiş ýaly puluňa bolar-bolgusyz zatlary sowarsyň. Ýöne, saňa etjek teklibime razy bolsaň, islän ähli zadyňy arkaýyn alyp bilersiň. Hemme bergileriňem geçeýin. Her näme diýersiň? Sen näme diýip dursuň, Ekrem? Diňle. Senem ýeke, menem ýeke. Evlenelim. Gel bile durmuş guraly. Zaten biliyorsun. Onsuzam bilýäň ahyry. Rahmetli hayatta ýatyp Ýoldaşyň görmüşim pahyr yok. wakada senden gözümi aýryp bilemokdym. Seniň weledyň Seň ogluň hem beýleki. ýatymlyk mekdebe berer. Nälet bolsun saňa, binamys, biedep! Sen şu bolup durşuňdan utanaňokmy? Nämeler diýip dursuň? Maňa şeýle teklip etmäge utanaňokmy? Git ýok bol öýümden! Ýok bol diýýän saňa! Ýok bol! Islän zadymy bermeseň, şu ýerden bir ädimem ätmen! Al puluňy! Ýok bol! Git öýümden! Çalt bol! Seň bergiň has köp, Zehra! Bu puluň ýeter öýdýän bolsaň-a gaty ýalňyşýaň. Ýok bol. Bagşylaň ýagdaýlaryňyz gowumy? Bir zat boldumy? Ýok, hiç zat bolanok. Meň ýagdaýym gowy. Sen howlugýan bolsaň gidiber. Men ýuwaş-ýuwaşdan özüm bararyn. Bize göçýäňizmi? Sizde Hawa, biraz myhmançylykda boljak. Maral daýza nähili ekeni? Siz Maral daýzany nireden tanaýaňyz? Men ony tanamok. Ejem bilen gürleşen wagtyň eşitdim. Berekella. Ýagşylyk eden hemişe ýagşylyk görer. Waý, Ekrem daýy! Howlukmaly bolarsyň, maňa-da gerekdir-dä. Bolýar, garaşýan. Kim ol? Ekrem daýy, kakamyň dosty. Dostudy. Kakam ölmäkä köp bergi etdi. Ekrem daýymam ony töledi. Ýöne indi zol gelip ejemden pul soraýar. Onsoňam, meň pikirimçe, ol gowy adam däl. Sen ýaňy gaty howlugýardyň. Men sebäpli gijä-de galdyň öýdýän. Gijä galanym gowy bolaýdy. Ýogsa Ekrem daýy bilen gabatlaşardym. Kelläme ajaýyp pikir geldi. Hol sen zyňjak diýip oturan eşikleň gara, olar bazarda satyp, Marallaýda gowy peç alyp bereris. Bolýamy şo eje? Onur. Men bu ýerde janyma jaý tapman otyryn. Sen bolsa ajy doýurmagyň gürrüňini edýäň. Boldy indi. Irdim indi. Düşüneňokmy? Besdir! Kakaňam edil seň ýalydy. Hiç kime ýok diýmezdi. Boldy indi. Hiç kimem bilemok. Oglum, bazarda zat satyp özüň masgara etjek bolýaňmy? Bar git onda. Bar masgara bol. Besdir indi. Boldy!

Günümiz kynrak bolansoň, Onur, bar Salyhy ýokaryk otagyna alyp git. Menem iýer ýaly bir zatlar taýynlaýyn. Men aç däl. Siz azara galmaň, işdäňiz açyk bolsun. Bu ýer seň ýatjak ýeriň. Bu masa. Bu bolsa stol. Olam oturgyç. O ýerem eýwan. Ýene bir oturgyç barmy? Bar. Näme etjek? Senem otur. Men aşak düşeýin, ýogsam ejem gaharlanar. Bu näni meň üstüme ataýarsyň? Otur hany. Diýmek, bazarda zat satyp barallaýsaň-a peç alasyň gelýär-dä? Indi alasym gelenok. Onda näme, tigir aljakmy? Meň tigir alasymyň gelýändigini nireden bilýäňiz? Ähli çagalaňam tigir alasy gelýä. Indi onam alasym gelenok. Barybir pulumyz ýog-a. Onda men saňa bir maslahat bersem nähili bolar? Ýok, gerek däl. Sen entek Diňläň, oňam ahyry, meň ýazyp ýören bir kitabym bar. Ýöne siz, siz kör ahyry. Gözlem gitmäkä bir kitap ýazyp ýördüm. Ýöne soňuny ýazyp gutaryp bilmedim. Soň näme boldy? Kitaby ýazyp gutaryp bilmedim. Ýöne maňa biri kömek etse, Belki kitaby tamamlap bilerin. O nähili? Eger meň ýazgylamymy alyp, kitaby ýazyp gutarmaga kömek etseň, saňa hepdede ýigrimi lira bereýin. Hala peç al, hala-da tigir al. Bolýamy? Isleýärmiň şony? Islämok. Näme üçin? Şeýtseň özüň has gowy duýarsyň. Gowy duýmar. O näme üçin? Sebäbi kakam öldi. Pulumyz ýok. Ejemem meni gowy görenok. Sigirimem ýok. Men gaty gamgyn. Men hiç zady başarman. Salyh, pygamberimiziň Enes bin Mälige bir iş etjek bolanyna Näme maslahat berendigini ýadyňa bir sal. Eý, Enes! Bir işe hyýal eden wagtyň, ol iş barada Alladan iň haýyrlysyny bermegini dile. Soň bolsa ýüregiňi diň sal. Çünki haýyr, ýüregiňdäki şol sesdedir. Eje, men mekdebe gitdim. Bolýa, oglum, seresap bol. Dur hany. Ertiriňiz haýyrly bolsun. Ertiriňiz haýyrly bolsun. Onur, bu gün gaty gowy gün, şeýle dämi? Hawa. Eje, agşam ýaş toýunda onam nahara çagyralmy? Bolýa, çagyraý. Salyh aga! Hawa, aýdyber. Salyh aga, bu gün meň doglan günüm. Ejem agşam tort bişirýär, nahar bişirýär. Senem bize geljekmi? Bolýa. Sizi bimaza etmeýän bolsam, höwes bilen gelerin. Onda agşam görüşeris. Görüşeris. Indi muny nireden tapdyň? Salyh aga ýazyjy ekeni. Kör bolansoň kitabyny gutaryp bilmändir. Eger oňa kitabyny gutarmaga kömek etsem, maňa hepdede ýigrimi lira berjek diýdi. Sen kitap ýazmagyň nämesine düşünýäň? Üstesine-de sen hatyň okar ýalam-a däl. Bolýa, bolýa, ýüzüňi sallama. Bazarda zat satanyňdan agowdyr-da. Maňa näme sowgat aldyň? Haýran galarsyň. Bar indi gijä galaýma. Bar, bar, bar! Otur, doglan günüň gutly bolsun. Bu gün meň doglan günümdigini sen nireden bilýäň? Geçen ýyl eşitdim. Ýadymda galdy. Sa. Sag bol. Meň gadama gaharym gelýär. Seňem gaharyň gelýärmi? Ýok, meň gaharym gelenok. Käşgä pulum köp bolan bolsady, saňa ştigir alyp bererdim. Belki, maňa ejem alyp berer. Alan sowgadyma haýran galarsyň, diýdi.

Ejem maňa tigir alypdyr. Ejem maňa tigir alypdyr. Teklibim barada oýlandyňmy, Zehra? Bu ýerde oýlanara zat ýok. Saňa bolan bergimi gysga wagtyň içinde berjek, häzir bolsa git şu ýerden. Ýok, o bolmaz. Gapyňa geldim, bir käse çaýyňy içmäne gitme. Ekrem, meni töwerege masgara etme, diňle. Häzir onuram geler. Bu gün oň doglan güni. Git, oň keýpini gaçyrma, haýyş edýän. Hä, diýmek doglan güni-dä. Ol-a bolaýypdyr. Bileje gutlar. Sen, Onur hem men. Ýagny täze kakasy. Men öz günüme goýundy. Bes et. Saňa bergim berjek diýdim-ä. Şu wagt git öýümden. Git diýýän. Göresim gelenok seni. Düşüneňokmy? Zehra hanym, bir zat boldumy? Hä, asyl başga bir emmasy bar diýsene. Eger bir mesele ýüze çyksa, aýdaýyň, kömek ederis. Hiç hili mesele ýok. Siz azara galmaň. Salih bizde kireýinde ýaşaýar. Tanşanymyz aşa. Menem. Hawa, Zehra hanym. Maňa bolan bergiňizi haçan berersiňiz, hä? Ýakyn wagtda. Hä, menem size galan üç aýlyk kireýimi berjekdim. Ýöne siz Başga zaman Bolýa men başga gün gelerin. Häzir gerek gel. Bolýa onda sag oturyň. Üç aýlyk Onsuzam üç aýyňkyny öňünden berdiňiz ahyry. Alty aýyňky nagt berdigim bolýa. Menem arkaýyn borun. Kireýiniň aladasyny edip ýörmeli bolman. Eje, ejejan, seni gaty gowy görýän. Menem sen oglum. Maňa näme sowgat aldyň, hany nirede? Sen ýaman howlugýaň-da. Ine, şuny aldym. Şuny aldyňmy? Halamadyňmy? Men, ýöne men maňa tigir alarmykaň öýdüpdim. Saňa tigir nädip alyn, Onur? Nädip, hä? Ýagdaýymyza düşüneňokmy? Sen nähili çaga? Meni alada edeňok. Uzak gün iş gözledim. Ýöne tapyp bilmedim. Sen bolsa sag bolsun aýtmaly ýerine. Salyh aga, men saňa romany gutarmaga kömek etjek, bolýamy? Bolýa. Gaty gowy. Adam köp zat isleýär, şeýle dämi? Hem tigiriniň bolmagyny, Hem ejesiniň iş tapmagyny, hemem Maral daýzaň pejiniň bolmagyny. Hemme zat isleýär, şeýle dämi? Hawa. Alladan diläp gördüňmi? Dileg diýýäňmi? Bu zatlaryň ählisini Alladan diläýinmi? Alladan diňe haýyrlysyny dilemäge synanyşmalysyň. Käwagt gaty isleýän zadymyz biz üçin gowy bolmanam biler. Käwagt bolsa düýbünden tersine. Düşünmedim. Dileg et. Şonda düşünersiň. Alla. Allajan. Men tigrimiň bolmagyny isleýän. Ýöne ejemiňem iş tapmagyny isleýän. Maral daýzanyňam pejiniň bolmagyny isleýän. Ýöne şu zatlar üçin bazarda zat satasym gelenok. Men utanýan. Hemem Salyh aganyň romanynyň gutarmagyny isleýän. Pide men kakama meňzäsim gelenok. Kakam ýaly ejiz bolasym gelenok. Allah Allah jan. Nähirsi gowy bolýan bolsa, nähirsi haýyrly boljak bolsa şony isleýän. Teşekkür. Saňa şükür edýän Allah jan. Onur, ertiriň haýyrly bolsun! Ertiriň haýyrly bolsun! Näme boldy, sesiň gowy eşdilenokla? Sigir üçin dileg etdim welin bolmady. Haýyrlysy üçin dileg etjekdiň ahyry. Etdim welin ýöne bolmady-da. Onur, ýör, ertirlik taýyn. Ertiriňiz haýyrly bolsun, Talyh. Ertiriňiz haýyrly bolsun. Ýörüň, ertirlik taýyn. Sag boluň. Salyh aga, roman näme barada? Ýetim gyz we ony ulaldan iki uýasy barada. Käşgä şadyýanrak bir zat bolaýsa diý. Onsuzam durmuşymyzda ýeterlik dert bar ahyry. Şadyýanlyk düşünjä görä üýtgeýä. Alo. Alo. Hawa. Hawa, men. Aýdyberiň. Öylemi? Şeýlemi? Hawa, elbetde. Hawa, hökman. Bolýar, men şo wagt şo ýerde bolaryn. Bolýar. Sag boluň. Sag boluň. Işe kabul ediläýdim öýdýän. Şu gün öýländen soň görüşmek üçin çagyrdylar. Kime çaý? Dogry aýdan ekeniň Salyh aga, dileg etmek hakykatdanam gowy zat ekeni. Mekdebe barýarkaň menem kitaphana çenli ugratsana, üç-dört sany almaly kitabym bar welin, elbetde ejeň rugsat berse. Elbetde bolar. Men elimi ýuwaýyn. Mähri hanym bir zat boldumy? Salyh, Gaty görmäň welin, ýöne meň oglum derrew özüni ýitiräýýä. Bilýäňizmi, çaga maral laýzasy üçin heläk bolup ýör. Kakasy aradan çykaly bäri gaty ejizledi. Sizden oglum bilen arabaglanyşyňyza seresaply bolmagyňyzy haýyş edýän. Oglum derrew özüni ýitiräýýä. Salyh, men sizden haýyş edýän. Elbetde, men seresap borun.

Ýöne siz. Şoň üçinem onr meň gözlerim bolar. Hem romanyň soňunda bir karara gelip bilmedik ýerim bar. O barada-da onr maňa kömek edýär. Onr çyndanammy? Menem seň ýanyňda bolup bilsedim. Eý, agzyna süýi diýsi gitmedik, bir tigrem-ä alyp bilmediň. Näme, puluňyz ýokmy? Al, saňa gerek bolsa. Baryň, oňa kömek ediň. O bir ýerini agyrdan bolaýmasyn? Meň ýagdaýym gowy, meň ýanyma gelmäň! Menem siz bilen kitaphana gitsem bolýamy? Bolýar, ýör. Gündiziňiz haýyrly bolsun! Gündiziňiz haýyrly bolsun! Kömek edeýinmi? Hawa, men Osmanly kitaplaryny görjekdim. Bolýa, ýörüň meň bilen. Çagalar siz şu ýerde garaşyň, bolýamy? Ýörüň şu tarapa. Onur? Onur? Bu senmidiň? Sen meni tanan dälsiň. Men Nejat daýy. Kakaň mekdepdäki dosty. Kakam öldi. Bilýän. Ullakan ýitgi. Hakykatdanam ol gowy adamdy. Gaty gowy diýip biljek seýrek adamlarymyzdan biridi. Kakamy gowy tanaýarmydyňyz? Özem gaty gowy tanaýardym. Ýigrimi ýyllap bile işledik. Ömrüm oň ýaly dogruçyl adamy görmedim. Biri oňa ýamanlyk etse. Ol oňa ýagşylyk ederdi. Gaty sabyrlydy. Bile gurluşyga giderdik. Bir işgäriň kösenip duranyny göräýse, utanman, çekinmän ol işgär bilen bilelikde daş çekerdi. Ýöne köp bergisi galdy. Ejem töleýär. O bergileriň sebäbi kakaň däldigine ynanaý. Kakaňa gaharlanmagyn. Kakaň ölenden soň men seni görjek boldum welin, Ýöne ejeň rugsat bermedi. Bolýa-da. Men köp geplemäýin. Onur, senem kakaňa meňzäpsiň. Onur, kakaňa guwanmalysyň. O gaty gowy adamdy. Adamlar ony hemişe ýatlaýandyrlar. Enşalla senem oňa meňzäpsiň. Jaýy jennet bolsun. Ejeňe-de Allah kuwat bersin. Bolýa. Sag bol. Tanşyňyzmy? Kakamyň dosty ekeni. Onur, seň nähili gowy kakaň bar ekeni. Ýöne seň ejeň meň ejeme beýle gürrüň bermändir. Maňa-da. Salyh aga. Men bazara çykyp biziň köne zatlarymyzy satmakçy. Berekella. Gel gyzym. Gündiziňiz haýyrly bolsun ýaşuly, men iş üçin gelipdim welin. Hä, dogry gyzym, gel geç. Ýaşuly, meň adym Zehra. Şu gün maňa jaň edipdiňiz. Düýnem telefonda gürleşipdik. Aslynda iş barada onçakly kän zat bilemogom welin ýöne. Düşündirerin. Şeýle bir köp zat ýok. Bu ýerde men ýeke özüm ýaşaýan. Bu giň öýde ýeke özüňiz ýaşaýaňyzmy? Aýalyňyz, çagalaryňyz ýokmy? Aýalymyň aradan çykanyna on ýyl bolup gelýär. Yzy ýarasyn. Çagalarymma, ýöne olaň maňa hiç hili peýdalary ýok. Has dogrusy, bäş-alty ýyl öň hemmesi ýanymdady. Gözüm öňünden aýrylanokdylar. Ýöne o wagt pulum bardy. Ep-esli aýlygymam bardy diýip bilerin. Soň bolsa men elden-aýakdan galyp işläp bilmez ýaly ýagdaýa düşemsoň, puluň çeşmesi kesilensoň olaň bary dagady. Menem şeýdip ýeke özüm galmaly boluberdim. Eý Allajan! Alada etme gyzym, aýlygy berer ýaly pulum bar. Ýok ýaşuly estafralla. Bilýän gyzym bilýän oýun etdim degişmän gowy görýän ýagşy netli adamdygyň belli ýöne gynanma aslynda oň ýaly erbet ýagdaýdada däl çagalam men garypdyr öýdýärler welin ýöne elimde entek olara görkezmedik zatlamam bar birden şeýle ýagdaýa düşäýsem diýip bir wagtlar ýygnap goýan zatlam Köpüsi bolsa gaty gymmatly bolany üçin ýygnan zatlam. Bir bolýa-da, ýene-de gepi köpeldäýdim öýdýän. Senden isleýän zadym hepdäň belli günleri gelip öýe serenjam bermeli, nahar bişirmeli, güllere seretmeli, ütük etmeli we başga-da öýüň işleri-dä. Men hemmesini ederin ýaşuly, siz alada galmaň. Hemme zada özüm serederin. Elbetde, meni işe almakçy bolýan bolsaňyz. Näme üçin almaýyn? Onda ylalaşdyk. Eger isleseň, ertiriň özüne işe başlaber. Çyndanammy? Köp sag boluň, köp sag boluň.

Okap gaty gowy gördüm. Kitapdaky ýetim gyz Elif. Ony okatmak üçin gaty köp jebir çekmeli bolupdyrlar. Bir gijede hemmesini okadyňmy? Hawa, şeýle bir gyzykly eken welin ähli kitaplar şeýle gyzykly bolan bolsa diňe kitap okardym. Käşgä menem sen ýaly ýazyjy bolup bilsedim. Belkem bolarsyň. Bilmedimdä. Men siz ýaly ukyply däl ahyry. Ol entek belli däl. Eger muny etmegi hakykatdanam isleýän bolsaň, Synanyşyp gör, ukyplylygyňy däldigiňe şonda düşünersiň. Hany onda, işlemäge başlalymy? Bolýar welin, ýöne bu roman gutaran ýaly-la, nämesini işläli? Ýöne romanyň soňy belli däl ahyry. Hawa. Indi, ýekän-ýekän iň soňunda nämeler bolandygyny gözden geçireli. Sen gürrüň berip biljekmi? Ýetim gyzy gyzly galýarlar, ulaldýarlar. Hatda uýalaryndan biri ony okatmak üçin tikin tikip ýörkä, kör bolýar. A soň näme? Soňra, soňra, soňra gyzlar gaty baý adam bilen durmuş gurmak isleýär. Ýöne ol adam uzak ýurtlaryň birine gitmekçimişin. Gyzyňam oňa durmuşa çykmak üçin maşgalasyny taşlamaly. Hawa, iň soňuny şo ýere ýetip goýupdym. Indi gyz gidermi ýa-da galarmy? Bilmedim-dä. Oýlanyp göräni. Sen gyzyň ýerinde bolan bolsaň, seni ösdürip ýetişdiren adamlary saňa mätäç bolup bu gurkalar taşlap gidermidiň? Ýöne gyzyň özi ol adam bilen durmuş gurasy gelýär-ä. Hawa. Gitmezdim. Bolýa, durmuş gurasy gelýän bolup biler. Ýöne olar oň üçin köp zähmet çekdiler. Ony gaty gowy görýärler. Onsoňam ol adam şoň ýaly gowy adam bolýan bolsa, gyzyň maşgalasyny ýany bilen äkitmäge rugsat bererdi. Ol adam baý adam-a, ullakan öýi bardyr. Gyzy şon ýaly çyndan söýýän bolsa maşgalasynam gowy görerdi. Ýok, men bolan bolsadym hökman galardym. Işläp maşgalama serederdim. Seredine, sende-de zehin bar ekeni gördüňmi? Soňuny meň diýşim ýaly etjek bolýaňyzmy? Hawa, edil şoň ýaly ederis. Başlaly onda ýazmaga. Onur. Gel indi ýat. Bolmasa ertir okuwyňa ýetişip bilmersiň. Hany bar onda. Bu gijelik şu işlänimiz ýeter. Al hany. Bulam seň birinji hepdeligiň. Sag boluň. Salih aga işi erte dowam eders. Gijaň rahat bolsun. Tenkem. Güller täze ýerlerini gaty gowy gördüler. Gördüňizmi daýy nähili gowy güllediler. Hawa hawa. Ne oldu? Näme boldy gyzym? Nämäň pikirine batdyň? Hiç. Neme? Şey, men gyssagly bermeli bergim bardy. Birden şo ýadyma düşäýdi. Aý göreris-ä. Enşalla bir çäre taparys. Bu çekmäň içinde arasalamaly zat barmy? Tozan süpürilmeli bir zatlar bar bolmagy mümkin. Seredip gör hany. Diňle. Bu hanjara bir asyr töweregi wagt bolup gelýär. Üstündäki daşlaram almaz. Muny wagtynda atamyň atasyna eýranly bir şazada sowgat edipdir. Hakykatdanam gaty gowy ekeni. Gaty gymmatly. Muny satsaň köp pul ýasar. Menem kakamdan ýadygärlik diýip saklap ýörün. Görmedigime-de epesli wagt boldy. Görenim gowy bolaýdy. Tozanyny süpürde gowjajyk goý. Bolýa. Salih agaň romanyny bile ýazýas. Soňuna men tapdym. Çyndan mi? Hawa. Oň aýdyşyna görä mende ýazma ukyp bar ekeni. Edýän işim üçin hepdelik hak alýan. Gaty gowy roman bolar. Gutaransoň saňa dokamaga getirerin. Bolýa. Äşe, senem meň bilen bazara gitjekmi? Elbetde giderin. Häzirlikçe şuny jemledim. Bu gün köpräk satyp bilsek peýje alarys. Hökman alarys. Sen nähili päk ýürekli ekeniň. Hany ýör derrew gideli. Ýör. Salam Äşe. Salam. Ýene bazara barýarmyň? Puluň jemlenmegi üçin ýene-de azajyk gerek. Eý, Alla jan, eger sen söwdagärligi şeýle gowy görýän bolsaň, men seni näme üçin okadyp ýörkäm? Iliň çagasy okap inžener, lukman boljak bolup ýör. Bu bolsa söwda bilen gyzyklanyp ýör. Bolýa-da, görüşeris. Görüşeris. Alla jan, bu çagaň ýüregine gowulyk sala göri.

Sag boluň. Bu gün ýeterlik pul jemläp bilerismikak diýýän Marallaýda gaty begener. Eý, ejem ogly, indem köne zatlary ýygnap başladyňmy? Köne zatlary ýygnamagyň näme erbet zady barmy? Adamlar maňlaý deri bilen pul gazanýarlar. O maňlaý deriň bilen gazanan pullaňdan bize-de berani? Bermesem näme ederin öýdýäň? Be, epesli wagt bäri görüşmänimizden soň seň diliň uzapdyr-ow. Biz o dili azajyk gysgyrsak nädýä? Haý, ogry diýsänim. Meň harytlarym sen ogurlan ekeniň, dükanymdan harytlary ogurlamaga utanmadyňmy? Ýöre, ýöre çalt, ýöre! Bu eden işiň hasabyny berersiň. Seň bilen entek görüşer. Onuň başyna şeýle bir zadyň geljegi görnüp durdy. Hemmelere azar berip ýör. Ýör, biz işimiz bilen bolaly. Sen eşi, tutup bilermiň? Bärik gelýän saňa. Tutup bilersiňmi? Ylga, seni tutjak bolar. Sen tutup bilmersiň. Nähili köp pul gazandyk, şeýle dälmi? Indi o pul bilen biz pejem alyp bileris. Hawa. Hawa. Hany ýör derrew peji alyp barallaýdan eltip bereli. Gaty begener. Bilmedim-de. Pulumyz ýetermika? Çykar, sanap göreli hany. Ýigrimi. Ýigrimi. Kyrk. Altmyş. Ýetmiş. Togsan? Bu onluk bilenem ýüz. Nähili gowy bu ýerde ýüz müň lira bar. Meň pikirimçe bu pul bilen biz pej alyp bileris. Bu gün almalylaý. Men öýe-de gaty gijä galdym-a. Ertir birigün ýa-da başga bir gün göräýeris-ä. Nahar hakykatdan hem gaty gowy bolupdyr. Menem çagyranyňyz üçin köp sag boluň. Ýogsa ýene-de daşardaky taýan naharlardan almaly bolardym. Sag bolsun aýdyp oturasy zat ýok la. Barybir nahar bişirýäs ahyry. Bir tabak naharam gysganmalymy indi. Salyh aga, biziň işimiz ýene näçe hepdeläp dowam ederkä? Üç hepde gutararmyka diýýän, ony näme üçin soradyň? Aý ýok. Bu wagt kim bolup bilerkä? Sen dur, men serederin. Giç ýagşy Zehra. E, ýagdaýyň gaty gowy öýdýän. Nahara dagy myhmanam çagyrýan bolsaň. Al. Ähli ýygnan pulum şu. Galanynam ýuwaş-ýuwaş tölärin. Bar ýygnanyň şumy? Meni güldürme, Zehra. Bu pul seň beriň ondan birini-de itenok-a. Sen näme, çaga oýnaýandyryn öýdýäňmi? Ejemi öz erkine goý. Bizi öz erkimize goý. O seň bilen durmuş guranok. Bergimizem berer. Sen kim bolýaň-a? Ýok bol şu ýerden! Onur! Git şu ýerden şu wagt! Haýyş edýän! Bergimiň galanyny ertir bererin, taparyn! Eltip berjek diýýän saňa! Git! Haýyş edýän, git!

Näme üçin hiç zat etmediňiz? Size diýýän. Zehra hanym, siz özüňiz üçin hiç zat etmeseňiz, men siz üçin näme edip biler öýdýäňiz? Muň o zatlar bilen näme baglanyşygy bar? Men siziň bergiňizi berip bilmegiňiz üçin alty aýlyk kireýi öňünden töledim. Siz o puly nähili ulandyňyz? Sen, sen maňa puly nähili sowmalydygyny öwreder ýaly kim bolarsyň? Sen özüňe kimdirin öýdýäň? Men puluňyzy nädip sowjagyňyzy aýdamok. Diňe bolýan ýagdaýy aýdyp berýän. Men başga näme edeýin? Näme, men elimden gelen kömegi etmedimmi? Sen binamysyň biri ekeniň. Öýümde oturyp, meň bişiren naharymy iýip, soňam bolsa maňa gaharlanan bolýaň, şeýlemi? Ýok bol! Ýok bol diýdim! Çalt öýden ýok bol-da git! Seň pulluňam yzyna berjek. Beren kireý puluň ählisini ýekän-ýekän alarsyň. Ony aladedip oturmagyn.

Men nähili samsyk, nähili samsyk! Hiç zada peýdam ýok, hiç zada! Onur, oglum, ýör içerik gir. Aglama, oglum, näme üçin aglaýaň? Aglama, haýyş edýän! Onur, diňle. Bu bolan zatlarda seň hiç hili günäň ýok. Birinji gezek biri maňa ynam bildiripdi. Birinji gezek bir zada peýdam degýänine ynanýan biri gelipdi. Ýöne sen sebäpli onam ýitirdim. Men sebäpli? Men näme etdim? Hiç zadam etmediň. Diňe egniňe gijek eşikleň, öý bezegleň hakynda pikir etdiň. Men barada hiç hili oýlanmadyň. Meni nähak ýere günäkärleme. Men gaty gynanýan. Onur, tanamaýan adamymyz üçin menden ýüz öwürýäň. Gaty gynanýan. Beýtme, Onur! Beýtme! Näme edeýin men? Gynan, maňa näme? Gidip Salyh agadan ötünç sorarsyň. Menem ötünç sorajak. Sorap biljek gäl. Çünki Salyh gitdi. Näme? Salyh gitdi. Gitdi, aňka. Degme gitsin. Onsuzam oň bu ýerde bolmagyndan bimaza bolup başladym. Gidip bilýän bolsa, diýmek ol seni şeýle bir gowy görmeýän ekeni, şeýle dälmi? Ýöne, oglum, men seni gaty gowy görýän. Ýok, giden däldir, giden däldir, giden däldir! Onur, nirä barýaň? Salih aga! Salih aga! Salih aga! Sen nirede? Nira gittin? Geň galaýmaly. Ejesiniň özüne ynamy bar. Onur bolsa düýbünden tersine, özüne bolan ynamyny ýitiripdir. Iki ýalňyş, bir dogryny emele getirýän näme? Adamyň başda asly arassa bolar, ol arassalyk soňabaka ýitip gidip biler. Akar suwlaň hapa zatlar zerarly dykylyşy ýaly, olam wagtyň geçmegi bilen dykalar gider. Onda ony öz akymyna urukdyrjak gijijek goltgy gerek-dä. Bäşinji ölçegiň agzalarynyň wezipelerem şundan ybarat. Görünmeýän zatlar ýüze çykar. Onar bilen ejesi pişiň hötdesinden gelip bilerlermikä? Biziň wezipämiz berlen keşbi ýerine ýetirmek, netijesi bolsa saňa-da, maňa-da näbelli. Me, şuny al. Açabilirmi? Nedir? Bu näme? Zehranyň iň soňky synagy. Elbetde, onruňam. Häzirlikçe sende durar. Nähili ulanmalyny bolsa wagty gelende özüň netijä gelersiň. Onur! Onur, sen nirede? Allajan, oglum gaty gorkar. Onur! Onur! Onur! Polisiýa! Polisiýa! Salih aga, Salyh aga näme üçin meni taşlap gitdiň näme üçin. Bu ýeriň nirediginem bilemoga azaşdym. Gaty gorkýan. Men beýle gorkamokdyma. Ýenede gorkup başladym. Gaty gorkýan. Eý way polisiýa. Onur, eje, Onur, eje jan. Ötünç soraýan eje jan. Gaty gorkdum, gaty gorkdum eje jan. Boldy geçdi oglum, boldy oglum geçdi. Geçdi oguljygym. Eje, Salyh agam yzyna gaýdyp geldimi? Ýok, gelmedi. Goýsana şu wagt Salyh agaňy. Seret, gör nähili üşäpsiň. Kakaň ýaly derrewem gözüňe ýaş aýlaýaň. Ony eje jan, ol adama bolan bergimizi nädip berjek? Bir çäresini taparys. Sen bu zatlaryň pikirini etme. Hemmesi düzeler oglum. Noş bolsun daýy. Sag bol gyzym, Allah razy bolsun. Men ýokaryk çykyp otaglary ýygnaşdyraýsam diýýän. Näme etjek gyzym? Her gün arassalaýaň agyr, hemmeli ýalpyllap dur. Ýok, ýok, meň ýüregim ynjalmaz. Onda-da men arassalaýyn, men häzir gelerin. Nirede? Hanjar niredekä? Näme gözleýäň, gyzym? Men... Hiç zat. Näme, ýiten zat barmy? O nähili ýiten zat? Öten agşam öýe ogry giripdir. Ol gaty gymmatly hanjarymy ogurlapdyr. Näme? Hawa, gyzym. Gaty gynandym. Irden sen gelmänkäň polisiýa bu ýerdedi. Eý Allajan. Nädip etdilerkä? Kim ogurlapdyr? Bilmedim-dä. Ýöne ogrular tapana sylag-a berjek. Sylag diýýäňmi? Hawa, uly sylag berjek. Uly sylag diýýäňizmi? Näme geň gördüň? Biler bolsaň, o hanjar meň üçin gaty gymmatly.

Oý, Salyh agam gitmändir-ä, gitmändir. Salyh, Salyh aga, gitmejäňi bilýärdim, bilýärdim. Ýok, bilmeýän ekeniň. Men gidýän. Çyndanammy? Stoluň üstünden galamlama bersene. Tabi. Bolýa. Torbaňa salaýaýynmy? Haýyş edýän. Köýneklemem salyp beräýseň. Ýok, saljak gel. Sen gitmegiňi islämok. Şoň üçinem saljak gel. Onurjan. Onurjan. Düşüneňokmy Salyh aga? Men seň aladaň bilen özüme ynamly bolmagy öwrendim. Senem gidäýseň men näme işläýin? Onurjan. Sen özüňe ynamly bolmagy däl-de, Allatagala beýil baglamagy öwrendiň. Näme? Adamyň özüne ynamly bolmagy alýan güýjüne bagly. Adam şuňa bir düşünse, Allaň ýüpüne berk ýapyşar, gaýdyp bolsa asla sypdyrmaz. Sen Allaň ýüpüni goýbermedik wagtyň, özüňe bolan ynamyňy hiç wagt ýitirmersiň. Men käwagt özümi gaty güýçli duýýan. Bu Alla tarapynmy? Hä? Elbetde. Oňa bil bagla. Men diňe saňa ýol görkeziji boldum. Güýjüň hakyky eýesi bolsa Alladyr. Salih, sen henizem gitmänsiň-le? Häzir gidýän. Onur jan, çekmeden meň gutymy bersene. Al Salih. Al Salih aga. Aman. Ey Allajan. Sag bol. Bollanur. Mundan aňryk men özüm giderin. Ýok, men seni ýola çenli ugradaýyn. Sag boluň, Zehra hanym. Hemme zat üçin sag boluň. Alo. Polisiýamy? Gündiziňiz haýyrly bolsun. Men bir habar berjekdim welin. Size şu gün duýdurylan ogurlyk habary barada. Şu ogurlanan gaty gymmatly hanjar barada. Hawa. Men oň kimdedigini bilýän. Hawa. Gözleri kör. Şu wagt sogançy köçede. Hawa, sogançy köçede. Bakjaly öýler etrabynda. Hawa, şonda. Neme, bir munt, bir, bir, bir, bu hanjar üçin sile goýuldymyka diýýän. Alýo. Alýo! Nälet siňmiş öçürdi. Men indi bu sylagy nireden alarkam? Nälet siňmiş diýsänim. Bolýa, güýç-kuwwat Alladan. Oňa düşündim. Ýöne işler ugruna bolmasa näme? Ejem bergilerini berip bilenok. Meňem hiç zada peýdam degenok. Salyh aga, şonda näme edeýin? Näme edeýin? Şo wagt hem sabyr etmeli borsuň. Alla saňa bir ýol görkezýänçä, bu sabryňy elden bermeli dälsiň. Alla Özüne ynananlary ýolda goýmaz. Hökman bir ýol görkezer. Salyh aga, sen nähili gowy adam ekeniň. Gowy diňe Alladyr. Alla meni nähili edip ýaradan bolsa, menem şoň ýaly. Me al hany. Bu näme? Iň soňky hepdelik hakyň. Hökman näldile? Sen işiňi ýerine ýetirdiň, hakyňy hökman almaly. Al. Awtobus gelýärmi? Gelýär öýdýän. Romanyň näme etjek? Bilmedim-dä. Gutarsa biri çaphana eberer-dä. O nähili biri? Näbileýin-dä. Eger men gutaryp bilmesem näme? Ýöne näme üçin gutaryp bilmen öýdýäň? Belli däl-dä. Alla islemese biz näme edip bileris öýdýän. Oňa çenli meň sanalgymyň dolmagy mümkin. Gündiziňiz haýyrly bolsun. Gündiziňiz haýyrly bolsun. Siz Salyh Demirmi? Hawa men. Siz biziň bilen polisiýa bölümine gitmeli borsuňyz. Näme üçin? Meň günäm näme? Muny men aýdyp biljek däl. O ýerde bilersiňiz. Ýörüň, haýyş edýän. Salyh aga, näme bolýar? Seni nirä äkidip barýarlar? Onur, köşeş. Alla Tagala bil bagly. Irde gişde hakykat belli bolar. Salih aga! Salih aga! Onur? Nähili ýagdaýyň? Onur, saňa ýene näme boldy? Eje! Eje! Salyh agany tutdular. Näme? Hawa, çynym. Biri oň üstüne şikaýat edipdir. Kim bilýä, bir wagtlar bir zatlar edendir-dä. Onsuz amanam dar adama meňzänokdy. Bolýa-da, han saçak başyna geç, nahar taýyn. Salyh agaň tutulanyna gynanmadyňmy? Oň üçin hiç zat etjek dälmi? O biz üçin bir zat etdimi näme, Onur? Ekrem şu ýerde bolar-bolgusyz zatlar diýip durka-a heý bir zat diýdimi? Ýöne ol, ýöne ol. Onur? Salyh, o gutyny hiç haçan görmedigiňize ynamyňyz barmy? Hawa, bar. Men ony görjek bolsamam görüp bilmen. Sebäbi men kör. Bolýa. Bagyşlaň, men beý diýjek bolmadym. Bolýa, men näme diýjek bolýanyňyzy bilýän. Eger beýle bolsa, onda näme üçin bize kömek edeňizok? Ýöne näme sorasaňyz jogap berýän ahyryn. Gowy jogap berýäňiz welin ýöne bize peýda degjek jogap bereňzok. Belki siz bermeli soraglary berýän dälsiňiz. Diňläň Salyh. Hawa ýagdaýyňyza düşünýän. Gözüňiz kör. Ýöne bu ýagdaý gynansakda siz kanun öňüne bigünä edip bilenok. Bize dogryňyzy aýtmasaňyz sizi bu ýerde saklamaga mejbur bolýas. Bilýän jenap. Ýöne men içinde gymmat baha bezegler bilen bezelen hanjarly gutyny ogurlamok. Allajan, maňa kömek et, haýyş edýän. Bolýan zatlara sabyr etjek bolýan welin, ýöne başardanok. Maňa bir ýol görkez. Haýyş edýän, Allajan! Amma bu Salyh agaň gramany ýaly-la. Ýatdan çykaryp gidipdir. Haý, Allajan! Bilmedim-dä. Gutarsa biri çaphana iberer-dä. O nähili biri? Näbileýin-dä. Eger men gutaryp bilmesem? Bu romany men gutarmagym gerek. Gutaryp çaphana ibereýin.

Anna söýgini saýlap alypdy. Wepa ýagşylygy saýlapdy. Oň pul bilen hiç hili işi ýokdy, hiç haçan bolmazam. Salam. Näme bolýar? Näme gerek? Käşgä bilmeýän ýaly. Seň bilen durmuş gurmakçy, Zehra. Zehra. Sen gowja oýlan. Bilen wagtyň geçeni näçe aý boldy? Irden kazyýete bersem, agşam salgyt ýygnaýan çyra bilen gapyňda bolar. Sen kyn ýagdaýa düşersiň, masgara bolarsyň. Düşünýäňmi? Onur näme deýin? Onuram biz bilen bolar-da. Onam edil öz çagam ýaly görer. Ýeri neneň bolýar? Haýyr, ýok! Biz seň puluňa mätäç däl. Biz bergimizi bereris. Sen näme diýýäň? Haçandan bäri adam bolup ýörüň? Şuny gutaralyň bäri. Bar git indi. Bize bolsa ýene bir hepde wagt ber. Hemme zat ýerli-ýerinde bolar. Eger bir hepdeden-de hiç zat bolmasa, ondan soň ejem näme islese şolam bolar. Zehra pyçagy näme samrap dur-a? Ekrem aga, git diýýän, git indi! Ýene bir hepde, bir hepde! Eje! Şeýtsek gowy bolar. Maňa ynanaý. Biz hötdesinden gelip bileris, çyndanam.

Janyň Jan oguljygym. Sag bol. Ne düşünýäň? Nämäň pikirini edýäň, ejejan? Saňa gulak asyp bir hepdelik wagt soradyk, Onur. Ýöne näme boldy? Hiç hili üýtgeşiklik ýok. Ejejan, garaş entek. Entek ýaňy dört gün boldy. Alla beýikdir, elbetde bir ýol görkezer. Selam. Salam. Näme bolýar? Näme üçin geldiň? Haýyrly öňden. Ekrem, näme bolýar? Algymy almaga geldim. Salgyt ýoly bilen. Hany ýoldaşlar geliň, haýyş edýän. Muňa ýüz on müň lira ýazýas. Ýüz on müň lira diýýäňmi? Beýtmäň ahyry. Men, men muny iki aý mundan öň alty ýüz müň lira aldym-a. Alty ýüz müň lira aldym diýýäňmi? Iki aý mundan öň alty ýüz müň liraň bar wagty, maňa bolan bergiňi näme üçin bermediň, Zehra? Lewendiň näme üçin beýle ir ölenini indi belli. Gerekmejek zatlary alyşdyrypsyň. Durum nedir? Ýer ýagdaýlar nähili ýoldaşlar? Öýüň ähli goşy bilen siziň algyňyz deňme-deň bolýar. Siz ähli goşy aljak bolýaňyzmy? Onda biz näme etmeli? Muny başda oýlananmolsaň has gowy bordy Zehra. Bulary almak üçin bergi edip ýörkäň. Bir tek bu Diňe şu gutyň içindäkiler galdy. Tamam ona da bakalım. Bolýa, oňa deser edeli ýöne nämäň gutusy? Eý Allajan. Bu nireden çykdy? Amca! Daýy! Daýy! Hanjary tapdym! Bagyşlap görýin, siz kim bolýaňyz? Bu öýüň eýesi nirede? Garry adama diýýäňiz dämi? Ol iki gün mundan öň aradan çykdy. Indi bolsa bu öýi satlyga çykardy. Siz oň garyndaşymy? Ýok, men Neme? Ýok, men, men. Bide şurasy. Polisiýa! Bagyşlaweriň, men ýiten hanjary getirdim welin, sylagyny aljakdym. Ýöne men ony derrew almaly. Şu wagt pula mätäç bolup durun. Hä, bu hanjarmy? Muň eýesi ýogaldy. Barybir ol gymmat baha hanjar däl eken. Çagalar aýtdy. Görgülini gynandyrmajak bolup oňa-da aýtmandyrlar. Ýöne sylag getirene sylag beriljek diýdiler. Sylag ýok. Düşündirip bilmedim öýdýän. Onda Salyh nirede? Ony Hanjar ogurlady diýip tussag edipdiňiz. Belki maňa kömek edip biler. Onam goýberdik. Barybir Hanjar diýlen zat ýok ekeni. Hanjar ýalan ekeni. Ýalan ekeni? Nädip beýle bolup bilýär? Men muňa ynandym ahyryn. Nädip beýle bolup bilýär? Meň ynanyp ýören hanjarym nädip ýalan bolup bilýärkä? Nädip? Indi gynanyp oturma. Şeýle bolmagyny özüň islediň. Men saňa näme etmelidigini aýdypdyma? Gaty gynanýan. Başaryp bilmedim. Töläp bilmedim. Indi näme ederis? Bilemok. Hiç zat bilemok. Näme üçin beýle boldy? Men nirede ýalňyşlyk etdimkäm? Belki hemme zadyň diňe daşky görnüşine seredip oýlananyň üçin şeýle bolandyr. Hawa. Dünýäň içem bar ahyry. Sen bar. Durmuşymyz bar. Adamlar bar. Men diňe öz aladam edäýdim öýdýän. Belki bu meň üçin bir synagdyr. Seretsene, ähli zadymyzy ýitirdik. Elimde saklamak üçin göreşen ähli zadymy. Belki bu biz üçin täze başlangyç bolmagy mümkin. Indi başdan başlamaly boljak. Ýöne bu has gowy bolaýjak ýaly. Has arassa-da. Hawa. Has arassa. Oturgyjyňy almaga geldiler öýdýän.

Ibereniň ady ýok. Aç hany, nämeke? Bu nedir? Bu näme? Çek. Özüm, onda seň adyň ýazylgy. He, bu ýerde bir hatam bar. Hormatly Onur! Seň romany gutarmagyň bilen çaphana sylagyna mynasyp boldum. Roman çap edilýär. Sen bolmadyk bolsaň, muny men başaryp bilmezdim. Bu pul sylagy bolsa seň hakyň. Enşalla, gaty gowy ýazyjy bolarsyň. Salih aga! Gazanypdyrys! Roman sylagyny gazanypdyrys! Salyh aga nähili gowy adam ekeni. Kitaby men gutardym diýip sylagy maňa iberipdir. Oglum. Meň akyllyja oglum. Kiçijik bolsaňam meni utandyrdyň. Eje jan, gynanma indi, aglama. Bu pul bilen ähli goşlarymyzy yzyna alyp bileris. Gynançdan däl, begençden aglaýan. Meň başaryp bilmedik zadymy sen başardyň. Edýän dilegleň hemmesiniň haýyrly bolmagyny dileg eden Salyh aga. Eje, men äşelere tigrim görkezmäge gidýän. Bolýa, oglum. Bol çaltaý, hany o seň dostuň bolan bolup ýören samsyk nirede? Aýt diýýän, oň bilen entek çözülmedik meseläm bar. Oň gözüne görkezjek, aýt bol diýýän. Ýogsa seni goýbermer. Saňa näme gerek, ejem ogly? Seň eden ýalňyşlygyňy men etjek gel. Ýör Äşe gideli. Nähili gowy, şeýle dämi? Alla islese ölüden dirini, ýokdan bary ýaradýar. Adamam yndan duýgudyr pikirlerini Allanyň kemaly bilen direltmeli. Bu direlmegiň başy ýalňyşyňa doly düşünip toba etmek dämi? Toba we istigfar topragy bejermek ýaly bir zatdyr. Ýagşy häsiýet we ybadatlar bolsa o ýere ýagýan rehmet damjajyklary ýalydyr. Ahyrynda gögerip adamzat älemine çykyp başa duran haýyr sümmüllerdir. Edil Hydyr ýaly, basan ýerlerini gülleder. Giren köňüllerinem.